Praise the Lord once again Nyame manfoɔ a mowɔ Mampobi district Nyame asomdwoe nka mo nyinaa Nyame ma yɛ adom ma Nano dwara no yɛkɔɔ Pen TV ne Nyame manfoɔ ne Ghana man kasaɛ na bebree a maso ate sɛ adwuma sɛm nti wɔnyɛ brɛ nti na wɔntumi so ankɔ Facebook. Da koro hia sɛ menka kakra ara wɔ deɛ mekaeɛ no ho na wɔn nso nte bi. Nti mafa saa kwan yi so sɛ yɛkyɛm kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a annya kwan na wɔanhwɛ bi no nso no wɔbɛtumi ate nyamesɛm a yɛkaa no saa da no. Na ne ti a yɛgyinaa so no yɛ The Jairus Factor. Yaros factor anaa Yarrow n'adeyɛ a esii Twerɛ Kronkron no mu. Yɛkenkan wɔ Asɛmpa sɛdeɛ Marko twerɛ yɛ ti nnum, nkyekyɛmu aduasa nnum kɔpem aduasa nsia, aduasa nnum kɔpem aduasa nsia. Ɔse na ɔgu so rekasa no, Ofii hyiadɛm panin no bɛkaa sɛ, Wo babaa no awu. Ɛnhaa ɔkyerɛkyerɛfoɔ no. Adɛn nti na woha ɔkyerɛkyerɛfoɔ no? 36 ɔse, Mmerɛ a Yesu tee asɛm no, ɔkaa sɛ, Nsuro, na wo deɛ gyidie ara. Praise the Lord. Ɔse hyiadɛm asɔrepani baa Yesu nkyɛn, na na ne babaa yare a wawu, na ɔbaa Yesu nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka Yesu bɛkɔ akɔsa ne ba yareɛ ama no. Na Yairo no, na ɔyɛ ɔso ɔyɛ hyiadɛm asɔrepani, Saa berɛ so no, wɔaka nsɛm a ɔkyerɛ sɛ Onyankopɔn nti ama wɔahyɛ mmara sɛ mma obi koraa nnkɔ ne nkyɛn. Obi mmɛn Yesu no. Ɛna Yairo nso yɛ hyiadɛm asɔɔpanin a wo na wohwɛ ama saa mmara wei no anaa saa nsɛnsɛm yi a yɛaka yi no atumi ayɛ adwuma. Na menkyerɛ wo adeɛ kakra no, Yairo ka sɛ ɔyɛ hyiadɛm asɔɔpanin a, na ne gyinabea no som bo paa. Ɛfiri sɛ hyiadɛm asɔɔpanin no, na yeyi wɔn firi Israelfoɔ no mu, anaa Jewfoɔ no mu, na nnipa mmienu pɛ na na ɛhwɛ asɔre no so. Yɛfrɛ no president, deɛ ɔda ano no de president, ɛna the servant, deɛ ɔsom president no. Nti deɛ president no bɛka no na servant no ahwɛ na wayɛ ho adwuma. Nti kyerɛ sɛ woyɛ obi a woda mu pa ara, firi sɛ wo na woda dɔm no ano. Nnipa mmienu pɛ, na na wɔwɔ nnipa mmiɛnsa a yɛfrɛ wɔn, wɔyɛ board of directors a, wɔne abɔntesofoɔ no di nkitaho, they liaise with the outside world. Na saa asɔre no, mmerɛ a temple no wɔsɛe no AD 70, Herode temple no, wɔsɛe no no, Israelfoɔ no a na ɛwɔ amanɔne no, na afei wɔba fie a wɔnya baabi nkɔ asɔre, nti wɔde sɛdeɛ na wɔwɔ amanɔne a na wɔyɛ no, sɛdeɛ wɔsisi ɔdan no na wɔbɛsisi bi wɔ Israel hɔ. Ntsi nna sɛ ɔhwɛ mu a, efir diaspora na ɛbaa Israelfoɔ no asaase so. Na wei no na ne sie no yɛ different from temple no. Wɔn sii nsa kyɛ wiee sɛ, ɛno no nkyekyɛmu biara nnim sɛdeɛ temple no ɔkyekyɛ mu, baabi a ɛɛm outer court ne ɛɛm inner court ne baabi a kronkron mu kronkron na ɛwɔ no, wei no na ɛnte saa, na ɛmu da hɔ plain. Na na ɔwɔ baabi a ɔde ɛɛm scroll no anaa abobɔeɛ no wɔde to wɔ special place bi a wɔde to ɛna ɛwɔ special place nso a atitiriw nso so wɔtena na wɔde dan no si hɔ nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ nkwadaa nkwadaa a ɛwɔ ɛɛm ɛɛ wɔn a nkwadaa nketewa no a ɛreba no wɔbɛkyerɛ wɔn adeɛ wɔ hɔ titiriw ne Mose Nwoma a ɛdi kan ɛtɔ so mmienu ara de kɔsi nnum no a yɛfrɛ no the Torah no Ɔbɛma akwadaa biara a ɔyɛ Israelni ba no wahu saa nsɛm no na wasua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛka wo tirim. Ɛno akyi na ɔsan nso boa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkyerɛ atitiriw a wɔasua de akɔ akyiri, aha, wɔbɛkyerɛ wɔn ho nsɛm akyerɛ wɔn na wɔabɛgyina hɔ ayɛ role model de ama wɔn. Na nokwasɛm ni, Woyɛ panin wɔ saa gyinabea no a, na obuu paa. Na da no wɔsee nsa kyɛ wiei sɛ, Ansa na wonwura mu no, ɛsɛ sɛ wohohoro wo nsa wɔ gate no ano ansa na woawura mu. Na ɛno kyerɛ sɛ Covid nineteen yi a wowura baabi a ɛsɛ sɛ wohohoro wo nsa yi koraa yɛ, na kyerɛ sɛ tete no berɛ mu nyinaa no, na ɛyɛ adeɛ a na wɔyɛ, wohoro wo nsa ne adeade ansa na woatumi awura ɔdan no mu. na na ɔnkyekyɛɛ mu sɛdeɛ na meka sɛ wɔakyekyɛ ɛɛm tɛmpol no mu no, na ayɛ sɛ rectangular, tententen, ne nkyɛnmu no ten na ha no yɛ tiatia kakra, ɛhɛɛ, nti saa dan yi anaa saa ɔdan yi na na wɔsom wɔ mu. Na Yaro yɛ hyiadɛm asɔrpanin, obiara nim no, kyerɛ sɛ gyinabea no na. Ɔmo value no paa. Ɛna nea ɔno nso ba baa yare a owu a kyerɛ sɛ ɔkɔ na ɔpɛ ayarsa ma no. Na sɛ Yesu hye kuro yi a ɛsɛ yɛnkɔ ne nkyen yi no ne hɔ a na ɛsɛ sɛ ɔkɔ. Na adeɛ wɔ mu a mpɛ sɛ ɔhyɛ ne nso ne sɛ edi kan a ɔkɔ no ɔsɛ ɔkɔ Yesu nkyɛn na oduru hɔ no ara bible no kan sɛ he fell before Jesus na ɛsɛ ɔkɔtoo Yesu anim. Bible no bi ka sɛ He worshipped Jesus. Na obi a ɔyɛ hyiadan asɔre panin, na yɛahyɛ mmara sɛ ma obi nkɔ Yesu nkyɛn, na wo woakɔ ne nkyɛn edi kan. Ɛtɔ so mmienu, wokɔ ne nkyɛn a, woasan akɔkoto n'anim ama woasom no. Na kyerɛ sɛ, woama Yesu a yɛyɛ sɛ ɔnyɛ no, woama no ayɛ Nyankopɔn. Esiane sɛ Israelfoɔ no adwene mu no, wɔnkoto nnipa biara. Sɛ wɔkoto nni, wokoto nnipa a, na ɛyɛ sɛ woama nnipa no ayɛ Nyankopɔn. till they don't bow before any man till for you to go and fell before Jesus means sɛ wo feel sɛ wɔyɛ Nyankopɔn nti ɛno koraa no yɛ asɛm a na ɛyɛ asɛm kɛseɛ ma Yaro na deɛ wɔm no sɛ Yaro ɛkɔ no ɔkɔɔ berɛ a nipa nyinaa ani tua no Nikodemo nom pɛ nso no wɔn no wia wɔn ho kɔɔ Yesu nkyɛn anadwo sɛ bia nipa biara nhu wɔn firi sɛ woyɛ saa na ɛhu a ɛyɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ nanso Yaro kɔ a wɔkɔ yi deɛ ɔkɔ Berɛ a nnipa nyinaa ani tua no, na sɛ ɔrekɔ no, wɔbɛhu no. Yɛahu no so nti no, n'adwuma nyinaa bɛbɔ no. Saa sɛ baabi a ɔgyina no, yɛbɛyi wo afiri hɔ. Yɛse yɛnkɔ hɔ na woakɔ. So in that case, they will relieve him of his duties. N'adwuma bɛbɔ no, ne gyinabea bɛbɔ no, n'anuonyam a ɔwɔ wɔ kurom hɔ nyinaa nso bɛpaw no firi sɛ yɛayi no afiri ne gyinabea no so. Bi koraa a meka yi, ɛhɔ na yɛtua ne ka. Akatua yi nyinaa nso mma bio. Nanso Yado anhwɛ saa gyinabea no, na wanhwɛ sɛ biribi abɛhwere no, na ɔka kyerɛɛ ne ho sɛ, Mɛkɔ Yesu nkyɛn. Abusuafo, deɛ ɛpɛ sɛ ɛka wɔ ha ne sɛ, mma biribiara nnsi wo ne Onyankopɔn ntam kwan. Adeɛ biara a ɛbɛma wo nyamesom aba fam no, hwɛ no yie. Mma biribiara nnsi Onyankopɔn ntam. Yɛrɛ mma ne gyinabea, ne position, nnsi ɔne Yesu ne kɔ no, Yesu nkyɛn kɔ no kwan. na ɔkɔɔ ne nkyɛn no, ɔsan hwee n'anim som no. Ade baako a ehia sɛ yɛyɛ ne sɛ, we must acknowledge the lordship of Jesus Christ, sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade, na yɛn nti na obewuiɛ. Na obi a ɔgye no di sɛ Owura no, Awurade ne no tena ne nkwa nna nyinaa. Enti yɛmma Yesu kwan na onni yɛn akoma mu hene. Ade nyinaa mu yɛne no nnante. Sɛ Awurade di yɛn akoma mu hene na ɔne yɛn nante a, abusuafo, ebewie yɛn yie, na ebesi yɛn yie nso so. Yɛn a na ɔkɔhwee ne nan ase no. Naaso hɔ ara na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Yesu, me babaa yare a, owuo. Ntsi Yesu yɛɛ sɛ ɔne no bɛkɔ. Na ebusuafo, wokae Bible no a, ɔse wɔrokɔ no, ɔse na dɔm no akyere Yesu so nseraban. Nyimpa kyere no so, nyimpa no dɔɔ so ntsi onntumi nnkɔ ntsɛm. Yairo rehwɛ kwan sɛ nka adze no bɛyɛ ntsɛntsɛm na nka otumi dur fie na nka ne ba yi ayarsa ewie pɛyɛ. Nanso dɔm no nti Yesu tim kɔe, otuu nan baako, mmienu. Abusuafoɔ, kyɛ deɛ ɛbɛkyɛ na ka deɛ ɛnka hɔ. Habakuk, ɔse kyɛ deɛ ɛbɛkyɛ na ka paa deɛ ɛnka hɔ. Enti ɛsɛ sɛ Yesu twentwɛn n'ase ɔnoma bi wɔ w'abrabɔ mu a, mesrɛ kɔ akomatɔyam. Na ɛbɛkyɛ deɛ, nanso nkonimdi deɛ, yɛbɛdi nkonim. Ɛfiri sɛ Yairo pɛɛ no ntɛm sɛ ɛkɔ bi a ɔbɛnya, sɛ dɔm no akyɛ no nso, nanso wannya. Nnipa no dɔ so. Deɛ ɛtɔ so bio a ɛsii wɔ hɔ ne sɛ, ɔse ɛberɛ a ɔrekɔ no, ɛna ɔbaa bi a mogya atu no mfeɛ dumienu, ɔno nso de ne nsa bɛkaa Yesu. Na wokan Bible no a, wɔse ɔfiri, ɔbaa no firi akyire. Saa ɔbaa yi, wokenkan Leviticus chapter fifteen.

na mogya retu no nti ne ho nte. Nti ama wayɛ mmɔbɔ a wohu deɛ ɔnyɛ wo ho. Sɛ covid 19 sɛ wayɛ mmɔbɔ a Awurade mmɛhyɛ wo den. Covid 19 nnoɔma ayɛ dɛ gyae na wohunu wo ho ano a Awurade mmɛka wakoma nto yam. Ɔbaa yi na ɔhu deɛ ɔnyɛ ne ho na ɔte sɛ Yesu nam no na ɔse mɛkɔ akɔgye m'ayaresa. Abusuafoɔ Yesu nkutoo na ɔba mu a ɛbɛyɛ yie. Yesu nkutoo na yɛde yɛn ho to no so a ɔbɛma yɛn anim ada hɔ. na wagye yɛn nkwa. Nti yɛnkɔ so mfa yɛn ho nto Yesu so, na ɔno ne yɛn ade nyinaa. Ɔbaa no gye toom sɛ ɔkɔ Yesu nkyɛn a, ne ho bɛyɛ no den. Ɛtɔ so ɔfiri akyire na ɔwurawura mu ara. Ɛnsɛ sɛ ne ho ka obi. Wo deɛ hwɛ ade yie o! Wo ho ka obi a, woama nipa korɔ nso ho nte, na wofi nipa, nipa dɔm yi no ara de wo wokɔ Yesu nkyɛn sɛ wo nsa bɛka Yesu. Wobɛyɛ dɛn na wo ho nka nipa? Nti na ɔbaa no gyinabea no, na ɛyɛ den pa ara. Nanso ɔbɔ mmɔden ara wura mu ara, na ɔsɔ kɔsɔ Yesu ataade ano. Abusuafo, momma yɛnsɔ Yesu mu. Tɔ nnwom se, Sɔ Yesu mu ye, na wamfire wo nsa. Momma yɛnsɔ ne mu ye. Ɔbaa ne nsa kaa n'atade no, ɛnna ɔse, Yesu danee ne ho, Jesus turned around. Nti na ɛsɛ sɛ n'anim hwɛ ha a Yesu adane ne ho, n'anim abɛhwɛ ha. Na sɛ Yairo fie no kwan wɔ sei a, Yesu adane n'ani ahwɛ ha. Nti na ɔnhwɛ Yairo fie kwan so bio, n'ani hwɛ n'akyi. Ɛhɔ, deɛn na anka wobɛyɛ? Yɛaro asɔrdan panin, hyiadan panin, ɛna yɛrekɔ fie. Afei deɛ woadan w'ani ahwɛ ha. Bible anka hwee sɛ Yɛaro kasaeɛ. Ɛto deɛ ɛden a, momma yɛnka yɛn ano ntom, na yɛnhwɛ Awurade. Ɛtɔ da a na ɛyɛ den a, yɛgyae yɛn kasakasa bebree. Na ɛhɔ nso nyɛ a na ɔbonsam fa hɔ de ɔhaw brɛ yɛn. Mɛnkasa bebree. Nya nya aboterɛ. Kɔ akoma to yam, yɛ komm, na sɛ woyɛ komm a, ɛbɛsi wo yie. Nti nnwom no ɔse, Mayɛ komm na mehwɛ Onyame oh, mayɛ komm na mehwɛ Onyame, ampa ara mayɛ komm na mehwɛ Onyame oh, mayɛ komm na mehwɛ Onyame,

Yɛ komm wɔ wo dadwen ne w'ateetee nyinaa mu, na hwɛ no. Na Bible no ma yɛte ase sɛ ɔbaa no de ne nsa kaa Yesu no, a Yesu danee ne ho no. Enti sɛ nneɛma bi adane wɔ w'abrabɔ mu a na ɛnkɔ yie a, ka w'akoma to yɛn ma te. Yesu gyina hɔ no, na ɔrebisa sɛ, Hwan na ɛde ne ho aka me? Hwɛ ade yie o, nnipa no akyere so, yɛdɔɔso. Ɛyɛ dɛn ara a nnipa ho bɛka bɛka obi, nti obi ho bɛka wo.

Nyame nnim o, Onim deɛ ɛkɔ so biara. Enti ɔse otiee ɔbaa no adanseɛ, mfeɛ dumienu testimony. Enti Yesu nyaa ne ho agyagyeɛ tiee adanseɛ no. Ɛnso na Yairo ne ba no wɔ fie a owu. Yairo gyina hɔ na ɔrehwɛ deɛ ɛkɔ so. Nka ha yi deɛ, ɛwɔ sɛ nka otumi firi hɔ koraa na ɔkɔ fie. Ɛfiri sɛ Yesu, woyɛ ama nnoɔma akyɛ. Ma yɛnkɔ. Afei na wagyina hɔ a ɔretie mfeɛ dumienu adanseɛ. Ɔbaa no sɛ ɔkɔɔ adɔktafoɔ bebree hɔ a yareɛ no wannya ayaresa. Na ɛsɛ sɛ ɔbɛka ne nyinaa kyerɛ Yesu. Nti it will take some time. Nanso Yairo antu n'anom ankɔ baabiara. Ɔgyinaa hɔ komm sɛdeɛ ne mmerɛ bɛwie pɛyɛ na Yesu ne no akɔ. Nya berɛ ma Nyankopɔn. Nyame mmerɛ ne mmerɛ papa. Ɔsɛ adwene bebree wɔ nnipa komam, nanso Nyankopɔn agyinatuo nko ara na ɛgyina. Manya me kwan na mutu agyina ma wo na wo ne wo nnante, na baabi a wokɔ no, wɔde wo bɛkɔ akodu. Na wogu so reti adanse no na ɔse nkra firi fie bae sɛ, Yairo, ɛnhaw Kyerɛkyerɛfoɔ no bio, na ɔba no, wawu. Sɛnea ɛka asa sɛ, Yairo, ɔba no awu deɛ a, deɛ nti a mebaeɛ no, sɛ asa akoa no awu deɛ a, ma memfiri hɔ nkɔeɛ na gya me kwan ma yie. Nanso Yairo antu n'anan ankɔ baabiara, ɔkɔ so gyina hɔ ara. Na ɛhɔ na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Nsuro, wode gyidi ara. Na nka obi a ka ɔka kyerɛ sɛ, Nao Yesu, wo se ma me nsuro, menyin yi ara, wɔtaa ma kɔyɛ awu awie, na sesei deɛ na ma me nsuro bio, wawu asa. Na Yesu deɛ, sɛ ɔba mu a, ade no awu mpo a, ɛbɛsɔre. Ɔnyaa saa gyidie no. Nti ɛnnɛ yi yɛhyɛ wo nkuran, sɛ Covid 19 ama w'adwuma nyinaa asɛe, w'adwuma awu, nnoɔma nyinaa ayɛ basaa a, Yɛ komm hwɛ Awurade, na Awurade ba mu, adwuma bi a awu, ɛbɛnyane. Sɛ nnoɔma ayɛ dagya a, ɔba mu nko ara deɛ a, ɛbɛsi wo yie. Mma Yesu ho nyɛ wo ahi. Mma Yesu ho nyɛ wo ahi koraa. Sɛ wohwɛ Ma, Asɛmpa no sɛdeɛ Marko twerɛeɛ, ɛti nnan, nkyekyɛmu aduasa nnum kɔpem aduanan baako a, Mark chapter four verse thirty four, thirty five and forty one. Na Yesu te boat mu ne asuafoɔ no retu kwan, na ɔse Yesu ada. Na Yesu ada no, afei na boat yi nsuo yi ba mu. Na ɛsiane sɛ Petro nom nso, wɔn yɛ apɔsofoɔ anaasɛ wɔn a wɔyɛ po so adwuma, wɔn yie biara anyɛ yie, na wɔn tetea mu yeyeyeyeye, nanso na Yesu da sumiiɛ so, na wada, ɛsɛ ɛmfa ne ho koraa. Nti ɛhaa asuafoɔ no, wɔka, ah Yesu, nti yɛn werɛ ɛmfa wo ho anaa? Ɛsɛ Yesu mfa ho, mpɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ Yesu onim adeɛ nyinaa. Nti asɛm a ɔkaa sɛ tia yere mfa wo ho, ɛbɛtumi aba sɛ woawura ɔhaw mu. Ɛbaa sɛ yi no, obi nkɔ mma. Wɔn a ɛkɔ kwan so nyinaa ntumi nkɔ. Amanfoɔ sikadi dwa nyinaa ahye. Adwuma, yɛayi bebree adi tete fie. Nnoɔma bebree sisisisi. Yareɛ baa yi, nnoɔma pii ayɛ dagyaa. Nanso Yesu ɔfa yɛn ho. Yɛ Jesus cares. Enti onim deɛ wayɛ na wɔbɛhyɛ ne ho anuonyam. Wosan kan um, Luke chapter seven verse eighteen to twenty three, John the Baptist bɛbɔɔ Yesu asu kaa Yesu ho asɛm kamakamakama. Ɛna in the course of adwuma no, yɛakye John the Baptist atom. Na anka Yesu kɔ kɔhwɛ no kakra mpo na hwɛ sɛ ne ho si teɛ. Na anka bi a bɔ mpaeɛ koraa ma no. Yesu ansi hɔ. Nti John the Baptist na ɛyɛ ne ya soma nnipa sɛ yɛnkɔ Yesu nkyɛn kɔbisa no. sɛ nokwasɛm paa sɛ ɛyɛ ɔno ne deɛ ɔreba no anaa yɛnhwɛ foforɔ kwan. Ɛfiri sɛ sɛ wo paa na me na medi wo kan bɛbɔɔ wo ho dawuro kaa wo asɛm nam yɛakye me a, wo nti, ka baa bɛhwehwɛ me. Nanso ɛsɛ sɛ ɛnyɛ wo a, enti mebisa bio sɛ ɛyɛ wo a anaa sɛ mehwɛ foforɔ kwan? Yesu ka kyerɛɛ wɔn a John Baptist somaa wɔn no sɛ, Monkɔka nkyerɛ no sɛ, 'Mo a moahunu nifirafoɔ ani nhunu adeɛ, kwatafoɔ ho mfi, wɔn a yɛte asɛmpa no ɔte. Abusuafoɔ, deɛ mepɛ sɛ mesrɛ ne sɛ, Anka mmuae wei na yɛde brɛ wo, anka asɛm bɛn na anka wobɛka? Ah! Obi a meda hɔ bɛhwɛ me a, afei ne mfɛfo ani ɛno no no ɛfa me no ho bɛn? Woanhwɛ yie a wobɛkasakasa koraa wɔ ɔhaw ne amanneɛ mu. Nyame koraa nni hɔ, Nyame wɔ hɔ a anka ɔma wei mma, Nyame nte ase, Nyame ayɛ sei, Nyame ayɛ sei, na ne nyinaa mu no, ka w'akoma to wo yam, Awurade bɛmana. Sɛ woyɛ deɛ nnipa nyinaa se asɛe no, ɛno na Awurade yɛ ne yɛ. Ka w'akoma to wo yam, Awurade bɛma no asi wo yie. Hallelujah! Enti Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Wo deɛ nsuro, wo deɛ gye di ara. Enti ɛhɔ no, ɔmaa wɔn a ɛka ne ho nyinaa san, na ɛka n'asuafoɔ no. na ɔne wɔn kɔe. Ɛtɔ da a, nnipa bi a atwa wo ho ahyia a ɛnka nkuranhyɛ nsɛm nkyerɛ wo no, Sodifo ma wɔnsan mfiri w'akyi nkɔ. Esiane sɛ wokoduu fie hɔ no, na nnipa a wɔwɔ hɔ no a wɔsu no, ebi se wɔyɛ professional mourners. Yɛasɛ de afrɛ wɔn sɛ wɔmmesu. Yɛwɔ obi wɔ Ghana ha koraa a sɛ wowu a, wɔkɔfa no a ɔba besu hɔ yiye sɛ makamakama. Nkurɔfo ani resu. Ɛnna Yesu duu hɔ no, afei wɔtweetwee Yesu, ɛfiri sɛ wɔnim sɛ nnipa no awu, wɔba abɛyɛ dɛn? Ɛfiri sɛ sɛ nnipa bi wɔ hɔ a wɔn abrabɔ mu a nneɛma sɛe a ne n'ani agye, na nnipa a ɛtweetwee wo a yɛsere wo no, ma wɔnkɔ so nsere wo, na Awurade bɛkasa. Ɔkasa a, nneɛma nyinaa bɛyɛ dinn, wɔn nsɛm nyinaa bɛka wɔn anom. na ahyɛ Nyame anuonyam. Enti ɔmaa wɔn nyinaa firii fie hɔ, na ɔkɔɔ abɔfra no nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Talita kum. Abaayewa, mese wo sɛ, sɔre. Praise the Lord. Ɛnnɛ mehyɛ wo nkuran sɛ adeɛ a awu biara, Awurade ma no nsɔre. Adeɛ a awu, adeɛ a asɛe, Ade a ɛnyɛ yie no, Nyame mma ɛnsi ne kwan mu. Talita kum, Abaayewa mese wo sɛ, sɔre. Ɛnnɛ yɛhyɛ wo nkuran sɛ, w'adwumam, w'abrabɔm, w'asetenam, mpo w'awareɛm, wo nyamesom nnoɔma nyinaa tɔ fam a, ɛnnɛ Nyame mma no nsɔre. Mede adanseɛ bi ɛɛtoa so na woahu sɛ Awurade ka wo ho na wobɛdi nkunim paa. Aberanteɛ bi ne ne yere waree. Saa adanseɛ nipa no di no na mewɔ asɔredan mu hɔ. Ɛna wɔn wɔn ba a wɔdi kan woo no no, ɔyɛ bafan. Deɛ ɔtɔ so mmienu nso, ɔyɛ mmum. Nti barima no kɔ firi adwuma ba fie a, ɔtumi bu ɔbaa no ara sɛ ɔbaa no na akɔwo sɛbisɛbi ɛ ɛ ɛ nnipa a ɛte saa. Tof, Bena no a ɔkɔwo nnipa ba begu fie ha na ɔyɛ mo mma na dɛn dɛn dɛn nti da koro ofie adwuma bɛɛ na ɔpamoo ɔbaa no koraa sɛ afei de wabrɛ ɔnkɔ ontumi ne no ntena bio. Ɔbaa yi sesaa nnoɔma ne ne mma yi kɔguu akuraase. Onni baabi a ɔbɛfa nti da koro ɔkɔ kɔsesa ma baa maame no werɛ aho nanso ɔkae sɛ Yesu bi wɔ hɔ a ɔdi n'asɛm anaa ɔdi asɛm ma yɛn. Nti wɔatwetwe egya aso ne ti so na ɔde ba bɛyɛ aduane. Ɔduruu hɔ no, n'adwo atoto na na wɔto nnwom yi, ɔse, Yesu, menni obiara ka me ho, m'ani da wo so. Yesu, menni obiara ka wo ho.

O tie me sufrɛ, O Yesu, Wo nko na me su frɛ wo, tie me sufrɛ. Na maame no to nnwom yi ara no, na ɔsɛ afei ɔhwie mmabaa no sɛ ɔde gu fam, gya no ɛsono no, ɔde to fam no, from that distance from the head to the ground, Sɛ na ne babaa no, ne ba no a ɔyɛ ba fann no te hɔ. Enti ne ba no yam hyee no na n'ani baa ne ho so no, ɔbɔɔ ne mu prɛko pɛ na wasɔre na ɔde mmirika na ɔrekɔ. Mmum no nso gyina hɔ. N'ani fiiɛ no, ɔhuu sɛ ne nua no annante da. Ɔno nso buee n'ano babababa na afei kasa nam so saa. In a split second, mmum akasa, ba fann anante. Bɛhwɛ anigyeɛ! Ɔbaa yi nhuu deɛ ɔnyɛ ne ho. Murmuri ne ho wɔ fam saa ara. Na ɔse ɛnde nnawɔtwe mmienu na ne kunu san de dwaato baeɛ sɛ ɛɛm ɔsrɛ, wayɛ ne ba ne yere no bɔne nti ɔsan bɛfa n'adeɛ akɔ. Na ɔntee mpo sɛ mmɔfra no anya ayaresa. Na ɔbaa no kaa sɛ, sɛ Nyame anuonyam bɛda adi nti na ɔmaa wei siiɛ. Na ɔnhwɛ deɛ asi. Na ɔbaa no kaa kyerɛɛ ne kunu sɛ ɔne kunu nyɛ no bɔne biara nti ɔmma yɛnsan nkɔ. Na wɔsesaa nnoɔma na wɔkɔɛ. Nnɛ wɔsi dan ama no wɔ Kwada so a nnɛ wɔte ɔfaa kɔɔ a wɔbɔɔ mo bra. Abusuafo, nea ɛwom ne sɛ, sɛ wunya abotare ma Nyame a, awiei no wobɛsere. Ɔhaw ne amanneɛ nyinaa a yɛnam mu yi no, yɛnka yɛn akoma nto yɛn yam. Nyame nim. Awieeɛ no, ɛfiti mfitiaseɛ na yɛbɛsere. Ɛnnɛ anɔpa yi, Nyame nhyɛ wo den, wate? Nyame mmɔborɔhunu ne yɛn ntena. Nyame nka mo ho, wɔ akwan nyinaa mu. Sɛ Yairo nantee mu ara kɔwieeɛ no, ɛberɛ a ne ba no nyaa ayaresa no, hwɛ anigyeɛ bɛn na ɛbɛhyɛ n'akoma mu! n'ani bɛgye aboro so. Nyame de anigyeɛ kɛseɛ rebrɛ yɛn, na ɛbɛboro so, nnipa nyinaa akoma bɛtɔ yɛn yam. Anɔpa yi, Nyame ɔnhyira wo. Nyame nnɔ mo o. Nyame nka wo ho wɔ Ne Dɔba Yesu Kristo din mu. Amen. Yɛmmɔ mpaeɛ. Otumfoɔ Nyankopɔn yɛda wo ase. Yɛda wo ase wɔ ade nyinaa mu. Sɛ ade nyinaa mu, yɛmfa aseda ma wo wɔ deɛ asi yi nyinaa, ɔhaw ne amaneɛ nyinaa a yɛnam yi, Coronavirus a ɛtetee wiase afana nyinara na ɛhaa nnipa mma ne nyinaa mu no, yɛde aseda ma wo, esiane sɛ wo deɛ wonim awieɛ no firi mfitiaseɛ. Yɛde yɛn ho hyɛ wo nsa. Tutu anamɔn mfa si yie na fa yɛn kɔduru wɔ dɔ Ba Jesus Christ din mu. Amen.